Aló? Ey Ruvi, mi ta bel bo, Awo? mi ta bel bo pa mi bisa bo, awo ki mi sa kaba ki koño bo ta beza kuné, mi ta djis bel bo pa mi bisa bo ku e ku e bicycle ku bo ora ta bai bo te pafó bek pa mi pasa kué, e koke ta keda koon den nos, nada no ta pasa. Para mi ta trobe. Mi ta bel bo pa mi bisa bo con rusto de nos cu nos e bicycle cu bo horta bay bo te pafo mi ta pasa cue cla cu ta sigui gewoon ya nada no mester pasa nada no esun cora ta cuando bay cuando bicycle bo horta anto brother horta un bicycle no ta aña den mondi pa tras Baño Rooi. Ok bon den meme wak awo ke mi ta bezi mi ta bezi ta wak bo bo ta hungando xbox mi no tin gani mi no tin gani laga mi gunsnan drenta paden dus mi ta mi ta kere si bo kue e bicycle bo te pafo kon nos ta skapa hopi problema ese ta tur e kon mi no ke mi no wak wak mi ta bel bo rustig Tra mi sa, mi sa, mi ta siña bien bo senti. Si a wel tog, ta p'e siña sa bo a. E bicycle bot'é pafó, mi ta laga e hòmber kue, e hòmber ta para befo kaba, mi ta lag'é kue pa nos sigui. Bo por haci'mi e fabor ei, tur cos ta keda rustig gewoon cla. Pasobra nan mi bisa bo e bicycle, nan mi bisa bo e bicycle ku bo tin ei, mi no sa kibo san ke haci kuné, si ta spuit bo san ke spuit'é, o kibo san. No, no ta spuit, wak nan mi splika bo. Mi ta tin

Su brivan BFC bo riega kai ta kita ko bibe pa mi so e ta biba mi ta bida Santa Maria bro mi ta ta biba djis ba ni mau manai mi di kune kore ariba e kos pa mi ah ma pagan bo ya mi di fico mi ta kita e pa mi bai sta mañan bo ta bo ta ñe.

E koi bo ta splikando mi? Pero, no, no, no, wara, wara, Ruvi, warda! Asina ki, Mati, wara, asina ki, si bo, e hòmber bo ba duna e sinkuenta florin p'e yibe koi pa bo, e hòmber a lanta bo riba limpi. Reak, Awo m'a kita e e camera pero mi ta na be back si un ke bai espe paso ayer bo lo di mester di camera tambe awo bo lo di mester di espe. No mati, dor ku bo ta asina eerlijk hoon keda ke camera hoon but e bicycle pa mi. Ami eigenlijk nan mi bin spliká be ku e bicycle mi ta un bicycle ku mi tin hopi na kurason, bo sa no. Hm. Ta bes ei, ta bes ei, ma, ma laga mi subrino kue e koi ma tin, mi subrino a bai, mi no sa si ta kia pase ku e hombu nan, nan a kite foi dje, ma nel ei a ka bisa mi bo yoramento, ma sali ta buska bai skira mi no ta añe, ta via, via, via, via, pasobra mi meta te na hulanda aki, ma rehikla e koi, pasobra mi a bai hulanda, e tempu ei e koi a pasa mi a bai hulanda mes ora, des ta via, via, via, via, Ma, ma, ma, ma bin haña bo number, te mi sa awoki presis kende mi tin dos tres dia presis ta vigila bo presis. Ta p'esei mi ta bisa bo kon abo mi ta mira ta un gai rustu bo ta. Bo no ta gai di problema. Sea kon bo te pero no bo te ka, sea, sea, sea bo te, bo te. Sali, bo te kon mi ta laga nan pasa kue. E gai ku mi ta laga pasa kue aki, na mi bisa bo pa bo no spanta. E gai ku mi ta laga pasa kue aki ta ril ninja e ta. Kiemen di por ta? Bo ta mira, bo ta mira e bicycle, bo ta drei, awor ki bo ta un hando xbox. Ta mira, bo ta mira e bicycle, bo ta drei, mi wak bek, e bicycle un tei. E hòmber ta ril ninja den kòrsou e hòmber ta.

Bo ta buta e Dylan di baba yo pa nan basa ku e ori. A wel bon. E homber ku bin yama Ninja Psycho. Sin a nos ta yama anto. Ninja Psycho. Ya bis'é e ta pasa e ta pasa ña hoon bo ta inai pa basa ku e no. A wel bon. Mi ta bel Ninja Psycho mes ora laga e pasa ku e. Guy e guy di ey pero keda paden ora bo but'é keda paden no laga e homber mira bo ni den kura pa e homber no tin niun koño e bisa bo pues e homber ta un guy masha fafelu mi e homber ta kansa mi. E, awel bon. No, no, ke ta, ke ta hode ke hòmber mes. E hòmber ta, ta masha demonial mi e hòmber ta. Mi ta bis'é, no kana ku ko'i tira ninja psycho. Bo sa ke hòmber ta hasi, Ruvi? Ruvi? Ku'é ko'i tira, sali kas kuné den outo. Kore ku mi subrinanan aki, ku mi subrino chikitu, esun ku mi a bisa bo pere bicycle, kore ku nan den outo ku ko'i tira den outo. Bo ta bo ta haña ku e ta normal? Ta tin ora tin ora ku mi ta sinta pensa mi ta papia ku mi mes mi ta bisa neim sa sa eto aki no por ta un hende normal e no ta pensa normal pero kuan no e no ta koyasa anto vooral si bo ta kore ku mi subrina ku subrino den outo. No por. Anto bo ta ba, bo ke yega na na na na na am luga e kumpra pan einan, bo ke ba bai kumpra pan laga e muchanan den outo, bo tin un arma den outo einan. Un ko bira pasa e trahowo, un ko pasa e muchanan awo, ki ki bo ta kere ninja sai ko ta bin bisa un hòmber mané mi asina ki? Beso ami me tambe tin masha miedu miedu miedu di ninja saiko pero un kos mester pasa mi subrina ku mi subrino ami no sa mi ta buska un otro saiko mata ninja si ninja kita kansa mi pero bon bo ta sali bo ta koa woki pa mi sa kimi bise paske ora mi tambe e yega e kos no tin nan mi ta kansa mi trobe a wel bon.

Kai sigur bo pone mire koñes su wishil ta pretu, outo ta pretu, rim ta pretu, tayer ta pretu, henter e outo ta pretu dje hombe. E hombe ta kansa mi ku su kop pretunan tambe.